fil-Parlament ma jidhrux juri. Ir-rumanz qanqal dibattitu sħiħ. Saru ħafna seminars u diskussjonijiet fuqu. Ittella' adattament teatrali minn Joe Saliba, l-eks Segretarju tal-Partit Nazzjonalista fuqu. Għalih Vince Fabri kien kiteb ħafna kanzunetti.

Qam mill-ġdid il-Ministru l-Kbir u dar lejn l-akkużat b'ħarsa ta' tmaqdir. Iblah! Fil-Parlament ma jikbrux fjuri. It-titlu tar-rumanz tista' tgħid sar idjoma tal-lingwa. Marlene Farrugia fl-inawgurazzjoni tal-Parlament il-ġdid magħha ħadet basket mimli fjuri u fuqu kitbet, Fil-Parlament jeħtieġ li jikbru l-fjuri. Imma l-aktar reazzjoni li tibqa' tissemma' aktarx hija il-poeżija Lil Oliver ta' Daniel Bassa, kien hemm min tmeżmeż u ħa għalih bl-ikrah. Lil Oliver. Ma nafx tridx tkun illoġiku, inkella xeħ t'Amletiku tgħum u tras il-pebrin, biex ġa sostnejt fil-pubbliku li l-Parlament mhux ġnien. Jien li studjajt il-biedja, iż-żerriegħa u t-tisqija, iż-żabra u t-tifrid,

qed jagħmel mas-setturi kulturali u kreattivi u mal-pubbliku in ġenerali. U minflok ma aħna ħejjejna numru ta' punti u ressaqnihom għal dibattitu, preżentajna mistoqsija, x'inhi l-viżjoni tiegħek bħala individwu jew grupp ta' artisti għas-sena 2020? X'inhuma l-ambizzjonijiet kreattivi tiegħek? U kif tara lil Malta f'dan l-iżvilupp kreattiv? Huwa proċess interessanti ħafna, allura qegħdin ninkoraġġixxu anke lil kull min hu involut b'xi mod jew ieħor minn kull qasam kulturali u kreattiv biex jaqsam il-viżjoni tiegħu. U aħna, min-naħa tal-Kunsill Malti għall-Arti, qegħdin naraw jekk dawn il-viżjonijiet, il-miri differenti, kif nistgħu anke nindirizzawhom permezz ta' strateġija usa' li twassalna għas-sena 2020. Huma miri importanti ħafna li joħduna wkoll lil hinn mis-sena 2018 meta l-Belt Valletta tkun il-Belt Kulturali Ewropea. Allura naħseb importanti li aħna naraw kif flimkien dan il-proċess kemm mas-settur, kemm ma' setturi pubbliċi oħra, kemm mal-gvern, kif ukoll ma' organizzazzjonijiet, flimkien nistgħu noħolqu Pjan għall-ħames snin li ġejjin, ovvjament marbutin direttament ma' programm ta' finanzjament, inizjattivi differenti li jirriflettu wkoll il-bżonnijiet u anke l-obbligi legali li l-Kunsill Malti għall-Arti issa għandu bil-liġi l-ġdida li wasslitu anke għall-pożizzjoni tiegħu kif inhi bħalissa. It-temi li għażilna llum kienu erbgħa. L-ewwel nett tkellimna fuq l-edukazzjoni kreattiva u hemmhekk kien hemm is-sejħa biex l-edukazzjoni kreattiva u artistika tkun integrata fil-kurrikulu nazzjonali. Jiġifieri t-tfal u ż-żgħażagħ tagħna għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għall-kultura permezz tal-edukazzjoni u anke li jitgħallmu fuq livell vokazzjonali dawn is-suġġetti. Tkellimna wkoll dwar id-diversità, id-diversità kulturali li hija importantissima għall-iżvilupp ta' pajjiżna. U hemmhekk kellna numru ta' kelliema li qegħdin jitkellmu fuq il-bżonn tal-aċċess kulturali, li l-kultura u l-arti tagħna tkun aċċessibbli għal kulħadd, kemm fuq livell ta' parteċipazzjoni imma anke fuq livell ta' kreazzjoni li inti tkun tista' toħloq, int min int, int minn fejn int, fuq livell ta' espressjoni kreattiva x-xogħol tiegħek. Tkellimna wkoll fuq il-komunità, li npoġġu l-kultura fil-qalba tal-komunità u l-komunità fil-qalba tal-kultura. U kellna tliet kelliema li mid-diversità wkoll tagħhom urew din ix-xewqa li kulħadd jista' jikkontribwixxi fis-suċċess tal-kultura f'Malta. U mbagħad L-aħħar sezzjoni kienet sezzjoni importanti ħafna wkoll għax-xogħol li ser ikompli jagħmel il-Kunsill Malti għall-Arti huwa fuq il-professjonalizzazzjoni, ġifieri kif inti mit-talent tiegħek tista' toħloq xogħol. Xogħol għalik, kapaċi wkoll toħloq impjiegi għal ħaddieħor U llum qegħdin naraw oqsma differenti minn mill-arti, mill-wirt kulturali, minn areas bħal bħal gaming per eżempju u anki l-industrija tal-films illi anka qegħdin isaħħu fuq livell ekonomiku dawn is-setturi u anka joffru kontribuzzjoni għat-tkabbir ekonomiku ta' Malta. Bħalissa wkoll għaddejjin numru ta' laqat eh, fi gruppi differenti minn mit-tim tal-Kunsil Malti għall-Arti fejn qegħdin niddiskutu kemm ma' msieħba eh, kulturali u kemm dawk li mhumiex direttament involuti fil-kultura biex flimkien infasslu din l-istrateġija illi minn hawn u xahrejn oħra ser inkunu qegħdin ngħidu u anke toffrilna dan il-pjan għal ħames snin li ġejjin. Fil-fatt kulħadd jista' jipparteċipa, għandna anke event page fuq Facebook fejn kulħadd jista' jħalli l-ideat tiegħu, anke nistiednu lin-nies biex jespmun b'mod kreattiv, tista' tħalli video, tista' tħalli ritratt, tista' tagħmel immaġini tal-viżjoni tiegħek illi Aħna qegħdin nisperaw li din tkun konverżazzjoni, konverżazzjoni miftuħa li finalment strateġija qiegħda hemmhekk biex tagħmel id-differenza. U d-differenza li nafu hija li ma jistax jagħmilha biss il-Kunsill Malti għall-Arti imma hija differenza illi kulħadd minn kull persuna kreattiva tista' tagħti l-kontribut dirett tagħha.
F'din il-gżira f'nofs ta' baħar hemm il-bini wis famuż. Għoli ferm fi ħafna kmamar kollu mdawwal u arjuż. Sewwa sewwa f'nofs dal-bini kamra hemm mill-isbaħ nett fejn jiltaqgħu l-onorevoli

Rejfil, jew Reġina Vittoria, jew nis tagħha kienu żgur qed jippruvaw jagħmlu statement politiku meta poġġew l-reġina tal-irħam f'nofs dil-pjazza le? Naħseb huwa interessanti li qegħdin hawn niddiskutu l-arti u l-politika propju fil-pjazza Reġina fejn għandek din l-istatwa ta' Reġina, ġifieri għandek figura tas-seklu 19 U tirrifletti naqs il-mudell politiku tas-seklu dsatax. Li tbeżżagħni huwa li kultant dal-mudell politiku, dal-mudell artistiku jibqa' jiġi rifless anki fis-seklu 21. Dik tibda tinkwetani. Ma mhux kull, mhux kull monument li se jitpoġġa f'post pubbliku b'xi mod għandu konnotazzjoni li hija politika. Għandek il-politika bil-P ittra kapitali jew inkella. Ekku, ekku.
Naturalment l-arti xi ftit jew iżdejjem hija politika, però mhux bilfors trid tirrifletti figura ikonika jew trid toħloq monument minn persuna jew personaġġ partikolari bħalma għandna f'dan il-każ. X'inhi l-impressjoni, l-impressjoni tiegħek fuq dat-tip ta' monument? Jien naħseb illi wasal iż-żmien illi ma nibqgħux nibqgħu nikkommissjonaw dan it-tip ta' monument. Forsi s-seklu dsatax kien żmien differenti fejn ħafna drabi l-awtoritajiet kienu jiċċelebraw lilhom infushom bl-arti. Il-mużewijiet nafu li bdew minħabba l-espansjoni kolonjali fejn kellek pajjiżi bħall-Ingilterra u Franza li bdew joħolqu mużewijiet anki bl-affarijiet li kienu qed jisirqu litteralment minn pajjiżi oħrajn. Eh, ġifieri kienet biex ngħidlek ċelebrazzjoni tal-poter politiku tagħhom. Dan huwa din hija idea li llum il-ġurnata hija pjuttost obsolit inħoss u allura iva bla dubju ta' xejn l-arti meta tpoġġiha f'post pubbliku awtomatikament tirrifletti statement eh, politiku. Però jista' jkun statement politiku daqsxejn iktar kritiku, daqsxejn iktar intelliġenti, mhux sempliċiment ċelebrazzjoni ta' figura partikolari. Inti bħala d-Direttur Artistiku ta' Viva 2015, din l-intenzjoni, pereżempju hawnhekk għandna installazzjoni ta' Aaron Biffa, kemm jista' jismu? Aaron Bezzina.
Bezzina, skużani. L-idea ta' Aaron naħseb kienet illi eh, l-ewwel ħaġa juża mejda anki b'riflessjoni ta' l-imwiet, ħafna imwiet li qed naraw madwarna hawnhekk, għandna daw il-kafeż, eh, fejn jiġu jpoġġu n-nies jieħdu l-kafe tagħhom, ġifieri f'ċertu sens il-media ehm, tfisser il-soċjetà, n-nies li jintaqgħu flimkien, jixorbu kikra kafe flimkien, forsi jiklu xi ħaġa flimkien. Però f'dan il-każ għandna sitwazzjoni daqsxejn iktar ambigwa. U din forsi għal xi ħaġa fejn dan ix-xogħol huwa forsi ftit iktar interessanti, l-ambigwità illi m'għandekx dik il-figura ċara ta' awtorità li tfisser hekk jew xejn iktar, imma għandek par idej fuq mejda, però l-idejhom huma magħluqin, qed iħarsu lejn xulxin fi djalogu, però fl-istess ħin ma tantx jistgħu jiddjalogaw għax huma magħluqin, jista' jkun pont. Barra d-distanza?
Apparti d-distanza li hija għadd apposta naturalment, biex ngħidlek immaġina qed tikol hawn u xi ħadd ieħor qed jiekol in-naħa l-oħra, litteralment m'hemmx possibbiltà kważi ta' konverżazzjoni. Taqbel li għandha tkun suġġettiva u li kulħadd għandu dritt ta' interpretazzjoni? Iva, naturalment hemm limiti wkoll, hemm limiti fis-sens li trid bilfors sa ċertu pont naħseb tinterpreta l-affarijiet li għandek quddiemek u mhux tħalli l-fantażija mbagħad tiġri bik illi litteralment tlaqt fuq pjaneta oħra. Viva 2015 beħsiebu jkompli jippromovi dawn it-tip ta' statements biex ngħidilhom hekk li għandhom x'jaqsmu Dis-sena li provajna nagħmlu, u naħseb anki s-sena l-oħra, dejjem dejjem provajna kemm jista' jkun nużaw l-arti kontemporanja, kemm jista' jkun provajna nagħtu statements pjuttost ta' natura politika. Din is-sena għamilna enfasi fuq komunitajiet, fuq contexts, fuq kuntesti. Għalhekk provajna kemm jista' jkun impoġġu xogħlijiet f'kuntesti partikolari jew nuru films f'kuntesti partikolari. Pereżempju kellna waħda mill-avvenimenti kien film li urejna f'bini residenzjali hawnhekk fil-Belt stess. Flok urejnih ġo ċinema fejn trid tistieden in-nies u tispera li jiġu, morna għand in-nies aħna biex il-film jarawh litteralment mit-tieqa tad-dar tagħhom. Ġifieri, iva, f'ċertu sens dejjem nippruvaw illi l-arti ma tibqax sempliċiment dak l-oġġett prezzjuż illi tara f'mużew, La tmissnix, imma kemm jista' jkun nippruvaw noħolqu konnessjonijiet bejn l-arti u l-ħajja. Rayf il-Ħan saqsiek l-aħħar ħaġa x'semmejtha inti, il-kontemporanju. Taħseb li bħala Maltin il-kultura tagħna aħna nibżgħu daqsxejn minn din il-kelma? Anke fis-sens, pereżempju, il-kontroversji li jqumu, il-bini l-ġdid li nbena qrib il-belt, jien naf kien hemm ħafna kontroversji li dan missu star. fi stil antik jew le, dan huwa d-diskors li nużaw. Għad il-Maltin jibżgħu mill-kontemporanju? Ma nixtiex niġġeneralizza, iva, kieku nirrispondi għaf sekonda ngħidlek iva, hekk jidher li hemm daqsxejn biża' Ehm, però dat tip ta' biża sibu anki f'pajjiżi barranin. Renzo Piano kellu dat tip ta' kontroversi f'ħafna postijiet fejn ħalaq xogħol tiegħu. Ehm, u allura nasib il-kwistjoni hija kemm ħandumu biex nidraw. Ġifieri il-Parlament il-ġdid Forsi bħalissa hawn min assolutament jimbuttaha, imma jista' jagħti l-każ li jgħaddu għaxar snin oħra, ħmistax-il sena oħra u jsir ikona arkitetonika tal-belt u jkun kulħadd ikun aċċettah. U wara kollox daqsxejn kontroversja. Dejjem tgħin.
Tgħin ukoll. Grazzi Rejfil. Lil George Mallia tgħidlux karikaturist, għidlu kartunist, x'inhi d-differenza? Jiena naħseb il-problema tiegħi hi li ma tantx jien karikaturist tajjeb, imma kartunist mhux ħażin, ejja ngħidu hekk. Il-karikaturist huwa dak li jpenġi wiċċ ikrah, mela qabad wiċċ Ray u penġieh. Matux wisq Naħseb kritik tistaġeb kif jaqbdu lek il-karikaturisti ma kull elementi li hemm u jġebduh u jafsuh, eċetera. Il-kartunist huwa dak li joħloq is-sitwazzjoni tad-daħk biex ngħidlek, jew ridikola, jew umoristika jekk inti trid. Mela, Jew jkollu messaġġ. Ejja messaġġ, il-maġġor parti ta' dak li naraw fil-gazzetti huwa fil-fatt cartoons. Mhm. Imma ġo fihom ikun hemm il-karikatura. Mela il-karikatura hija biex ngħidlek titma mill-kartun. Ok, ejja nippruvaw nagħmlu xi ħaġa mela. Jekk ngħidlek it-tema hija fil-Parlament ma jigrux fjuri. Oliver Fiġġieri kien jieħu għosbi. Ekk, għad xi ngħidu. Il-proċess huwa sempliċi ħafna, mela l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa naħseb. Ħsieb, huwa l-inqas ħaġa li tieħu ħin, imma huwa l-iktar wieħed ħaġa intensiva. Mela, fjuri, mela x'in l-oppost tal-fjuri, jekk ma tikbir fjuri jikber xi ħaġa oħra, jikber ħurri, jikber mhm. ħaġa ħażin jekk inti trid. Issa, ovvjament kieku jiena kelli l-ħin tad-dinja kollu kont impenġi l-Parlament kollu, x'iktarx bl-speaker quddiemu maqbut ukoll. Eh, billi żmien dan huwa limitat u anke Jekk pereżempju l-ispazju ġo gazzetta huwa limitat, li tpeġġi l-Parlament kollu għandek bżonn tpeġġi biex dak ikun jifhem, allura mhux se jħobb mhux se jnexxilek għax kbir wisq. Allura tagħmel xi ħaġa li hija simbolika tal-Parlament, tista' tkun ħaġa sempliċi, pereżempju tabella bil-kelma Parlament u vleġġa u dej sejra lil. U l-ħurri qed minn taħt u qed jaqbed u joħnoq eh, tabella kollha kemm hi. Kont impoġġi l-speaker nerġgħu ngħid. Kont impoġġi speċi letteralment rasu l-isfel indended B'saħħ maqbuda minn xi ħaġa b'ħafna xewk. Sewwa, forsi werżaq għall-ajut.
Bħal per eżempju, is-sitwazzjoni li ġrat Charlie Hebdo, di tista' tkun għodda b'saħħitha Għodda b'saħħitha fil-fatt, Charlie Hebdo kienet kera għaliex ġrat kif ġrat. Imma f'fatt il-kartunisti qed jinqatlu kontinwament. Mela aħna nisimgħu fuq il-ġurnalisti li qed imutu minħabba l-xogħol tagħhom. Imma ma nisimgħux ħafna fuq kartunisti li jinqatlu jintefgħu il-ħabs, eċetera, eċetera. Ħafna pajjiżi despotiċi l-istampa jgħawja ħafna, kull imkien jgħawja ħafna l-istampa, ma' pajjiżi despotiċi, speċjalment fejn hemm l-litterizmu. Kitba Ma taqrax, ma stampa, kulħadd jagħrafha. Dak il-każ partikolari taħseb li wasal iż-żejjed, hemm limitu sa fejn wasal kartunist. Il-punt huwa daf, l-aħħar mill-aħħar dak kull ħaġa għandek linja ta' etika u tiddetermina inti dik il-linja xi tkun. Ħafna drabi, il-linja tiddependi anke mill-kultura li inti tkun kbirt fiha. Kultura Maltija fejn jidħlu Biex ngħidlek ċerti affarijiet José hija differenti ħafna mill-kultura Franċiża. Kultura Franċiża, kultura Daniża pereżempju li kien hemm ukoll storja sħiħa. Il-kultura Daniża, l-kultura Franċiża hija wisq aktar lajka, jew aktar liberali mentalment, aktar jittestjaw il-limiti biex ngħidlek tal-kelma, tal-espressjoni. U ovvjament, fi Franza, ħaġa bħal dik, għalkemm taħsad ukoll, bħal muċċali jibdew li jagħmlu, Imma hija aċċettata. Ovvjament, ċerti affarijiet li taf li ħa jisparaw f'wiċċek, f'għodili li mhux sa jilħqu l-għan satiriku tiegħek, għax ftakar, Ray, illi il-karikatura u l-kartun ħafna drabi huma korrettivi, fis-sens illi jien nirridikolak, mhux biex nkun waqqajt iktar ċajt, nista' ta' għodili jiena nista' nirridikolak għax ma nagħmlekx. Sewwa? Imma ħafna drabi nirridikola sitwazzjoni bl-intenzjoni Illi dak li jkun jgħid ara x'inhu jiġri u b'xi mod ikun hemm xi ħaġa. Tkun riflessiva. Mela, allura inti jekk jekk fl-aħħar mill-aħħar taf illi daħlet spara f'wiċċek qed terġa' lura għalik u mhux se taħdem, anzi ħa togħloq kjassa għal xejn. Kieku jiena artist li qed nipprova nixxokkja, ngħid nagħmilha. Imma jekk jiena ġurnalist, għax kartunist huwa wkoll ġurnalist, u l-intenzjoni tiegħu hija li jgħaddi messaġġ u anke li jaħloq korrezzjoni, Allura mhux valla pena, allura ċerti affarijiet li taf, affarijiet li huma relatati ma' estremitajiet ta' reliġjoni, aħna Maltin huma nies reliġjużi relattivament. Sewa, affarijiet li jien l ħaġa li waħda li qatt ma kont sammejt lura kien nikkritika l-presidenti, dak u kontra l-liġi, sta spiċċa il-ħabs. Fatt kien il-president partikolari li kien ħasem li qbad miegħu. Ma ngħidx iktar ma semmux ismijiet. Imma il-punt huwa li fl-aħħar mill-aħħar Nagħmel dak li nħoss li għandi nagħmel f'dak il-mument. La kelli politika, la kelli reliġjon meta kien hemm bżonn. Biss noqgħod attenti li ma nisparax fis-sema biex imbagħad jiġi fuċċiex mhux fada pena, fl-aħħar ma ħnaħ nirbaħ xejn.
Il-politika hija ħaġa u lek tħalt fiha probabbilment ehm, interessanti għax ma kienx hemm script lest mbagħad fina fini designer jew il-mużiċist jirreaktja għalih u l-attur jirreaktja għalih. Ehm, kienet ħaġa li Id-drammaturgu Kenneth Spiteri u l-koreografu Tommy u l-kompożitur Mario Sammut iltqajna flimkien biex nippruvaw noħorġu idea. U d-idea kien interessanti għax mhux xi ħadd kiteb xi ħaġa u mbagħad ra immaġni għaliha, imma forsi l-immaġni ispirat lill-kitba u l-mużika ispirat lill-kitba u viċi versa. U dik kontaminazzjoni li toġobni ħafna u ġġagħalna nkunu kemm kemm aktar ħajjin. Tibda minn idea u l-idea kienet ovvjament l-idea din ta' politika, anzi power, ehm, poter f'sens wiesa, alright? Il-nukleju tal-idea kienet li b'xi mod jew ieħor hemm żewġ individwi fi gżira żejra u aħna qed nużaw fil-fatt anke fis-set l-idea tal-melħ, mhux biss f'sens ta' ritwal, imma anke għax il-melħ il-kosta tal-gżir eventwalment tant hija fraġli Tant inħall li min hu r-re in this case jibża' ħafna iktar għall-poter tiegħu. U fil-fatt hemm din il-ġlieda bejn ruħ, anzi ruħ sempliċi eh, u ġenwina li huwa l-ġullar u r-re li b'xi mod ieħor huwa paranojku biex iżomm kemm jista' jkun il-poter tiegħu. Din tiġi ħafna iktar ċentwata meta jidħol fix-xena kreatura li mhix parti mill-gżira. Hija enerġetika, żgur, ħafna mix-xogħol tal-atturi, tal-koreografu huma fiżiċi ħafna, jiġifieri hemm ħafna iktar preżenza fiżika fuq l-erja li hawn madwarna. milli hemm kliem. U din b'xi mod jew ieħor nisperaw tal-anqas kollha flimkien, nisperaw li tasal kemm kemm aktar għall-udjenza, mhux l-udjenza biss Maltija jew English speaking, ma eventwalment anka anka udjenzi internazzjonali. Qed jintuża ftit Malti, tintuża fl-Ingliż, l-Ingliż li qed jintuża huwa kwotat minn fejn il-Kostituzzjoni jew the Bill of Rights. Kemm il-ħsejjes, kemm il-mużga u s-sound li joħroġ minn speakers, l-atturi jirreaktjaw għaliha. Jiġifieri mhux għandek dik bħala background music jew għandek soundtrack imma l-attur jirreaktja għal x'inhu ħiereġ mill-microphone u anke vice versa. Id-diversità, skużani ħadd kellim Ingliż, it enriches. Jekk aħna forsi konna kollha Maltin, ġejjin minn l-istess gżira u għandna l-istess influenzi, m'hemmx, m'hemmx eċitament, għax intaf b'xi mod jew ieħor, forsi tagħmel xi ħaġa ġdida ma b'xi mod jew ieħor taf fejn se ta' jekk iktar ma tħallat, jien personalment, anke ma' minu Malti f'dil production, Mario, Qatt ma ħdimt miegħu, ġifieri dak diġà kien ta' stimulu. Imma speċjalment jekk għandna minn ġej minn Switzerland, minn ġej minn Awstralja joqogħdu Berlin. Hemmhekk hemm influenzi totalment differenti minn tagħna u dak dak jgħin ħafna l-produzzjoni.
Ir-relazzjoni bejn l-arti u l-politika tista' tkun suġġettiva ħafna. Ħaġa waħda nistgħu nkunu ċerti minnha li anke l-Prim Ministri tagħna